Ara John il-cowboy hawnhekk, all right John, kif inti ħija? All right. Qiegħed sew, ħelu.
All right. Hemm biex ġej John il-lejla. Għax għadni- għadni ġej mill-airport man. Ejja, ejja. Ejja man.
Fejn mort sabiħ John? Mort sa Ruma.
Ruma? Ejja man, mort mort sa Isak Ruma. ħassejt il-kesħa hemm.
U żgur kien hemm il-bart man kollox xoqlok l-għadam. Tidher biskufja bix-xalla hemm. Ejja u kellu L-elba. l-ingwantu wkoll sewwa. Imma mbagħad neħħejthom għax kien il-landjajna ridt inċapċap il-pilot jiena.
Neħħejtu. Allura dil-kesħa kollha. Allura tibqa' bil-flok ta' ċiggi. Ej, imma jiena għandi l-flok ta' dazza, wa?
X'mort tagħmel Ruma, John? Insomma, Ruma Mary Jane semgħet illi għamlu Dan il-Kardinal il-ġdid sewwa. U Mary Jane ridet tmur tara lil dal-Kardinal il-Vatikan il-ġdid u jiena għal Mary Jane niddejjaq niksrilha qalbha sewwa u ħadtha sal-Vatikan. Ifhimni bir-raġun.
Il-Maltin, il-Maltin John ilhom mitej sena jistennew biex isir Kardinal.
Meta hi sena, eh? Mela, meta hi sena ilhom. Mela m'għandhomx għalfejn jaqtgħu qalbhom tal-Labour, eh? Meta hi sena. Forsi xi darba jmisshom hu.
Aħjar toqgħod ftit kwiet għaliex għaddejja kampanja elettorali ma lajr iġibuna, eh? U dil-kampanja elettorali, kampanja tiela, kampanja li jiżla, u kunsilli ġejjin, kunsilli sejri, kulħadd jaqbad mal-kunsill lokali tal-Mosta. Ħanajlek, Sven, Mhux sewwa qed jagħmlu jaqbdu mal-Kunsill Lokali tal-Mosta sewwa qed jgħidu li daw m'għamel xejn m'għamel xejn. Knisja tal-Mosta sabiħa fil-Mosta. Koppla bħal dik. Rotunda laqqas Ruma għandhom dik ir-rotunda sewwa bomba ngħidlek. Żomm żomm il-Knisja tal-Mosta m'għamluhiex il-Kunsill imma. Eh le.
Mela vera m'għamlu xejn ħa ngħidlek.
U paċenzja għaddinna ta' xejn fuq Ruma, mort il-Vatikan per eżempju. Il-Vatikan mort, sawa mort ħadd il-Mary Jane, u baħrab tila mort impejb sigaret u mort nuħu birra.
Ma rajt xejn ġifieri f'Ruma vera, ma impressjonat. Ruma kulħadd ġej Ruma, kulħadd jimpressjona ruħu fuq Ruma. Dil huma jiena insomma morna ġo dil pjazza kulħadd jiġbed ir-ritratti ma dil funtana jwaddbu l-flus u għadtilhom ħuj għadtilhom li hawn Ruma aħna Malta għandna u tagħna isbaħ ħa ngħidlek dil funtana dil funtana kulħadd iwadda bil flus għadtilhom aħna Malta għandna funtana u Austin Gatt kien ħa jixkupa b'kollox.
Se tibqa' hemm imma s-sada se tibqa' hemm. U Pjazza Spanja ġejjin bi Pjazza Spanja Laqqa Spanjola waħda ma sib, laqqa stfajla Spanjola xnabi ma sib ġo Pjazza Spanja ġe u kulħadd jiġbed ir-ritratti tal-istatwi kollha rwenin, kulħadd jiġbed kollox żgħir, għattilhom ejjew iġbdu l-ritratti tal-istatwa tagħna ta' ħalluqa ma tarawx waħda.
Mhux Malta biss għandhom minn dawn l-istatwi ta' ħalluqa. Eh, le? Le, le, le. Imma tagħna bil-kulur. Taf li fil-karnival, Johnny, kien hawn ħafna nies libsu bħalek. Għallini minn naqtali, minn naqtali xħadġrat l waħda tinkita bħalare.
Dana zawaġet Mary Jane, għalt li l-August u tħanka l-mekxat, għalla zawu mar jajdila, illi jiena kont qiegħed ma waħda bjunda, bajneja blu, Libsa ta' vampire wahda żgħira din somma għattilha Mary Jane għandhom żball ta' dak mhux jien. Ma kontx int?
Mallini Mary Jane hekk għattilha. Konna qegħdin Ruma ħdejn il-Vatikana u ħdejn il-Kolosseum u xi ħadd xempilha u daret fuq qaltli sewwa Gustus! Rawk ilbieraħ qaltli ma' waħda b'għajnejha blu u xagħarha isfar u libsa ta' vampire wahda żgħira għattilha Mary Jane mhux jien. Mhux int kont, jiġifieri. Qatt la ma reġa' jingħaqtali għax mhux jien kont dak. O allura jekk mhux inti kont, eh. U mhux hekk, kellha żball. Kellha żball.
Il-bjunda li kont magħha jien ma kellhiex kostum fuqha.
Kollok inkwiet, Johnny, int kollok inkwiet. Inkwiet, u m'għandu kont żjada inkwiet. Għandu l-elezzjoni ħa jikkontestaw ħa dal Gonzi l-elezzjoni tal-Prim Ministru hawn insomma dak inkwiet. Interessanti se tkun din l-elezzjoni.
Ara vera jeżaġeraw il-nazjonalist men ħana. Jeżaġeraw.
Jeżaġeraw dan nazjonalist so. Qed jgħidu li ħajkun hemm 900 biex jivvutaw il-Gonzi. 900 se jkun hemm, eżatt. 900.

Kien se jsaqsi lilek, aw, eh, Cyrus, ma minn se